Ɣiwlet ɣiwlet ar tasawal taqbaylit ad d-tessawal. Azul fell-awen azul fell-akent i tikkelt nniḍen. Nuɣal-d ihi daɣenni akken ad nkemmel deg usurif-nneɣ unadi imeslayen n teqbaylit. Aql-aɣ newweḍ-d ar aḍar laked aqejjir. وقبل ad d-meslayeɣ ɣef aḍar akked aqejjir, mmektaɣ-d yiwet n tɣawsa iferqen gar sin-agi imeslayen, afus akked afetus. Ma as-tiniḍ i walbaɛḍ, ilɛna-ak ma tesɛiḍ lḥaǧa af ufus. ma tesɛiḍ taɣawsa af ufus. Iyi tebɣiḍ ad s-tiniḍ, ma yella lḥaǧa iwejden teqreb af ufus-ik kan. Ur s-teqqar ara ma tesɛiḍ eh, taɣawsa af ufettus. Ihi dagi i d-nniɣ af sin-agi imeslayen, eh, meslayeɣ-d yakka fell-asen eh, di tedwilt-nni iɛeddan. Ihi ad nkemmel asurif-nneɣ s uḍar akked aqejjar. ad nwali acu yeffren deffir-nsen. Am wakken i wen-d-nniɣ, ad wen-d-ɛawdeɣ, imeslayen-agi d nekkini i d-yufan akka gini lemgerda gar-asen, ayen i ten-ifeṛqen. Ihi, aḍar aqejjir neɣ eh, iḍarren iqejjiren ma d agella ahennar ar usgut-nsen. Ihi aḍar neɣ aqejjir, acu lfiraq yellan gar-asen? Ad nwali. Aḍar, am akken ur d-nniɣ, akken ttwaliɣ nekkini, c'est le pied. Aqejjar, c'est la jambe. Ad nwali. Ḍfeṛt-iyi-d. Akkenni ad d-afeɣ lfiraq gar-asen. Nekkini awen-d-awaɣ kan kra imedyaten. Aṭas i yellan, win ara inadin ad yaf. Ad yaf lfiraq gar-asen, s unadi kan imedyaten. Ad d-nwali. Amedya amezwaru, terkeḍ aḍar n mmi-s akken ad yessusem.

neɣ tayemmat ad terkeḍ aḍar n mmi-s neɣ n yelli-s akkenni ad yessusem, akken ad yefhem iman-is, akken ur d-yettmeslay ara, ur d-irennu ara ameslay. Ihi terkeḍ aḍar-is, d leqrar terkeḍ aqejjir-is. Ad nwali amedya i d-iteddun. Ma d agella nniɣ-d rekḍeɣ ɣef iqejjiren-is. Mi ruḥeɣ ad ɛeddiɣ, ruḥeɣ ad ɛeddiɣ rekḍeɣ ɣef iqejjiren-is. Ihi winna iwumi rekḍa iqejjaren, ihi yella yeẓẓal di tmurt, yeṭṭes di tmurt deg mi rekḍa ɣef iqejjaren-is. Je lui ai marché sur la jambe. Ihi amzun akkenni ruḥeɣ lḥiɣ di ṭlam, ur walaɣ ara, rekḍa winna yeẓẓlen di tmurt, rekḍa iqejjaren-is. ad nwali imedyaten eh, nniḍen aṭas i yellan nniɣawen meqqar yeẓẓel iqejjiren-is akken ad yaweḍ d amezwaru ad nernu amedya eh, aneggaru Neqqar winna d ameqqran mliḥ, yesɛa lqedd, d ameqqran mliḥ, ilaq ad yekref iqejjaren-is akken ad kecmen ddaw ṭṭabla, iqejjaren-is ad kecmen ddaw ṭṭabla. I twalam ma tnudam ad tafem aṭas i yellan eh, imedyaten i d-yettaken lfiraq gar aḍar laked aqejjar. neɣ iḍarren akked iqejjiren. Imezwura-nneɣ, ma d aglas xedmen awal-agi aḍar akked aqejjir, ihi yella lfiraq gar-asen, yal yiwen ad nesexdem anda ilaq. Ihi ar dagi i d-ssawḍeɣ ar taggara d wiṭ n wass-agi. Qqimet di talwit ar tikkelt nniḍen ma yebɣa uxellaq.